keng gape le gone jale ga se ka be ka hwetša founu wane gane ga botse go diragala eng ka nna o sure gore bo ebile mo mpetrene maabane ke sure monna ke ipone ge ke be ke e beya mo godimo ga mpete a ona motho a tseneng ka romone ya borena maabane motho a tseneng ka mokamoreng ya rena maabane ga se lehodu ke mane motho wa ona Ke Lulu.
A mo ona wa bannete mo? Lulu a se legodu. Lulu ke kgala itla ka morumong ya rona go sene nto e timelang. Maša me bona le motho a tsenene ka morumong ya rona a utswa phone yago. Eish gona go a kgonega ka gore Lulu a tloga ka morumong ya rona maabane nna be ke sa ke be ke sa hlapa ene lebati le la rena le dutše nako e telele le le unlocked. Maša khane wena o khetha wa loka nako jela Lulu a ke tsamaya.
e re ke bale list ya batho ba re ba kgethile gore re tla ba romela di-sms gona bja ke thabo komane lebogang monisi pebetsi maepa le maja mohlana
hai monna ka bonkadime founu ya gago ke founele founu ya ka motlho mongwe yo mongwe a ka e araba
he bana wa e ka mo a founela founu ya maja ga se gore maja wa tseba gore founu ya ga e swere ke nna
ya reng a mara e arabe ke motho e dire bjang mara
wa o ke romele sam text o mojiso nna ba o jere ore bjang wa tseba monna gore seme o latela melao ga kudu o tla nompotsa gore molao ga o mo dumelele gore a mpotse ke tshwanetse gore ke letele sms go tswa go bona
Ka moka re ba rometše di-sms. Re swanetše re no ba emela gore ba tle mo Radio Carletonse gore ba tle ba saene difomo tše.
Wa tseba ke nyaka go nagana ka message yo ke tlo romela go mantwa ke nyaka gore ge a o bala a ko ka re pelo e la gae ba e ripa ka bogare e re ke checke message o tseneng mo founung ya maja maybe ke mantwa
Ranzo, wa tseba le gona jwale a ke tshepe gore maja o sa nyaka go ratana le lulu mantwa just dump him ke ya mo rata ke nyaka le go mo tshepa gore yena e be a sa tsebe gore lulu tlo tla rumung ya gago mara ke ya palelwa kahle kahle ko enda ka leyini Nna le Maja e be re kwanne gore re ya rumong ya Maja maabane. Ke moka ge re fihla, ra hwetša Lulu a mo letetše.
Lulu a ngwe emerene. Ya, e bile o mpoditše gore yena le Maja ba sa bolela. Sehwe e ngwe tshembene na? O mphele bohlatse so, ke a mo tshepa. Go bontšha gore Maja ga a te tshole e bile le go mfounela ga a mfounele le text nyana nix.
gape ke bone post ya semo kwa facebook o re ba romete ba tlhole sms wa bajerin e le nna mara ke tlo tseba jang gore ba ntšere go ba bjang e nna ke tsebe monna a gape tše tsona e no ba bad luck a be madimabe ka nnete maja o tshwantse re khumele phone yao before three ya motshegare wa yo bolela so ape ba re ba fa batho ba ba rometeng di-sms o fitha ka three ya motshegare gore ba tlo kwa eh, radio carletones ba re ge ba sa tle before 3 p m go tlo diragala eng a ba re le cat ba tlo ja mošomo ola ba fa batho ba bangwe yes ses e re ke elelele botse gore ga botse maabane go diragetšeng ka nna mohlho mongwe nka kgone go tseba gore founu ya ka e go kae Maja, o sure phone ya go ya Jack Lulu? Ka moskwa ntena man, ke rile ka re Lulu ga se lehodu. Maja, o se tso o tshepile motho kudu. What if o ijere gore a o duse bothoko ka bokala le wena o mo dusitše bothoko? A botse o mpotša masepa, a ke rate go bolela ka Lulu so.
Wa mo rata Lulu a kere? Ke no be ke sa nyake go bolela dilo tše mpe ka yena.
gape ke 10 am mara maja ga a so nromele text go kgopela tshwarelo goba go no re good morning o laba a ko sendela message eya gape nna le ge ke kwatetše maja ke no mo rata u lo ku disa na what is wrong with you why i nga swi voni ku ri munhu loyi a nga ku rhandzi mara A ke nyake le go tseba gore o nagana eng ka nna le Maja. Relationship ya ka le Maja ga e perfect go swana le relationship ka moka ga no nyoko reng wene. Le ge o ka šikintšha hlogonyane ya gago e koto tseba gore Maja ke wa ka and nna le yena re tlo lokiša mathata a rena ra ba happy.

yo ish gape jale gona ke swere ke stress ba rometše maja message batho ba le ba radio calitunes gape ba re ge a ka setle ba tlo tšea mošomo le ba go fa motho o mongwe ish ish ke dire bjang mara
okay tsamaye wa ya romong ya lulu and then wa o mmotšiša gore na a bona phone ya ona lulu tlo nagana gore nna ke re wa utswa a ke re to mmotsa gore a bo mmusa doesn't mean gore ke na le kgodu ka mo wena ga o tsebe lulu motho la ga a rate o accuseiwa ka dilo tse e leng gore ena a senke a di dira so o tlo bona o di ile bjang ke ne le leano wena nkadime founu ya gago ke sepele le yona then ke tletla ke buša mo go wena ga ke boa ebane go se motho la dutse go kwa ke seo e re ke ke tibele kwa go yena dumela sam a re monna maja na nka botšiša ke kgopela go go botšiša ke tleditše
A na ke nna yo mongwe wa bao ba ba rometšego di-SMS kua Radio Calitunes? A sorry Maja, nna nka se kgone go go botša. Aowi Sam, gape ke nyako tseba, ke ya go hloka mmerekong. Nna nka se kgone go tshela molao ka lebaka la gago. re rile bao re ba tšeago re tlo ba romela di-sms wena checka phone ya gago maybe yona e tla go botša gore re go tšere goba bjang phone ya ka e timetše if phone ya gago yona e timetše ka nnete gona hard luck go a kgonega gore ke kua radio caltunes ko botšiša ba ka se dumele go go botša ba tlo re ba nyako bona sms pele o ka tsena yane motho o na le madimabe e re ke sepele ke e re mong ya lulu a maja monna gape one wa di bereka why o bolela so ke gore mmantshwa o tseba ka lulu mara wena o sa tswela pele o mo etela gane wa o rata ditaba tša batho so
ke rata maja mara modimo tla nswarela nka se kgone go mo fa founwe ke sa nyaka o e šomiša pele Seo ke swanetšego go se dira ke go dira bonnete ba gore Maja ga a find out gore ke nna ke tšerego founo ya gagwe. Hebane, ke mang a romelang Maja message bjale? E re ke tšheke.

Mantwa wa ntena bjale. O na le sebetinyana sa go romela Maja message. Ke sona se ke sa se nyakeng se. That's why ke se nyako go fa Maja phone ya gago.
Nyako šomiša phone ya ka mo gore ke phone le phone wa ka ke le ka rumong ya ya Lulu cause ke a tsora ge nka go motšiša ka yona ke le ke kwa kamoreng ya gago o tlo kwata.